Noswaith dda i chi, prif straeon, newyddion a chwaraeon o Sadwn. Gwyl gymunedol fwyaf Cymru Nghaerdydd ac awgrym o gymorth ariannol iddi i'r dyfodol. Mae yna lygedyn o obaith heno am ddyfodol ariannol gwyl gymunedol fwyaf Cymru. Wrth ymweld â Tafwyl, fe ddwedodd y Gweinidog sydd â chyfrifoldeb dros y Gymraeg wrth newyddion y gallai Llywodraeth Cymru fuddsoddi ynddi eto i'r dyfodol. Fe roddodd Leighton Andrews 20,000 o bunnoedd i'r ŵyl eleni ar ôl i Gyngor Caerdydd benderfynu peidio. Lowri Roberts aeth i Gastell Caerdydd.
Yn y glaw a'r heulwen roedd 'na ddigon i wneud yn Ffair Tafwyl heddi. O'r traddodiadol i'r cerddorol, cystadleuol i'r creadigol, roedd 'na rhywbeth at ddant pawb. Dathlu'r defnydd o'r Gymraeg yn y brif ddinas, dyna yn y bôn y mae Tafwyl yn ei wneud ac mae'r ffair yma heddi yn benllanw wythnos o weithgareddau ar draws Caerdydd. A dyw'r tywydd cyfnewidiol ddim wedi amharu'n ormodol ar fwynhad pobl chwaith. Ydyn ni'n byw yn Gaerdydd ond dim 'di bod yn y Tafwyl o'r blaen, ni'n methu bob blwyddyn so cyfle i cael dod a wrth yn bodda. A mae un o'r pethau da am Caerdydd, mae cymaint o ddewis, opsiynau diwylliannol, felly digon teg. Mae'n wych, mae eisiau rhywbeth fel hyn arnon ni, yn enwedig ch'mod i plant fel hyn. Y llynedd, tyrrodd deg mil o bobl i'r ŵyl. Y gobaith yw adeiladu ar hynny ac o bosib ehangu i'r dyfodol. Y blwyddyn nesa gobaith fydd bydd yma ddydd Sadwrn a ddydd Sul. Mae yna gymaint i gynnig a mae yna gymaint o bartneriaid eisiau bod yn rhan erbyn hyn. Does yna ddim digon o amser yn yr amserlen ar ddydd Sadwrn i gynnal pob peth. Felly, wrth symud ymlaen blwyddyn nesa, Sicrhau cyllid yw'r cam cyntaf ac wedyn sicrhau bod amserlen yn gyflawn iawn. Wedi i Gyngor Caerdydd fethu â chyfrannu'n ariannol at yr ŵyl eleni, camodd Llywodraeth Cymru yr adwy. Dwi'n meddwl bod Taf Oel yn hollol llwyddiannus i ymddangos ein iaith yn y, yn y brifddinas, a mae'n bwysig bod ni'n cefnogi'r y, y gŵyl, a a dyn ni wedi buddsoddi um, 20,000 o bunnoedd uh, yn, yn, yn y gwyl uh, uh, eleni a, a dwi'n disgwyl bod ni'n uh, cefnogi'r gwyl yn y, yn y dyfodol hefyd. Ond dyw hwnna ddim o reidrwydd yn golygu y fydd arian ar gael o bosib? Wel, mae'n bosib bod ni'n uh, buddsoddi yn y dyfodol hefyd. Er yn cydnabod y bydd arian yn fwy prin yn y dyfodol, mae Cyngor Caerdydd yn hyderus y bydd yr oel yn cael ei chynnal eto'r flwyddyn nesaf. Mae'r sefyllfa ariannol yn mynd i fod yn waeth ac yn waeth. Mae, mae, mae hynny'n ffaith yn anffodus achos bod yr arian mae'r cyngor yn, cyngor yn cael o Llywodraeth uh, San Steffan yn lleihau. Ond wrth gwrs, ni'n cydnabod pa mor bwysig yr wyl a cydnabod pa mor bwysig yr Gymraeg i'r ddinas. Felly, fyddwn ni'n gweithio'n agos gyda'r trefnwyr i ni sicrhau dyfodol yr wyl. Un sy'n hynod gefnogol i'r wyl yw'r actor rhyngwladol Matthew Rhys. Mae'n gymysgedd o gymaint o bethau. Fi'n credu mae'n torri lawr ambell i sort of farrier, ti'n modd. Um, a hefyd, mae'n mae oel i ddathlu Cymreictod, Cyrdydd, y cymunedau, yr ysgolion. Mae'n mae pontio gymaint o bethau. Pontio rhwng y Llywodraeth, y Cyngor a'r trefnwyr fydd yr her nawr, wrth i gastell y brif ddinas amddiffyn y Gymraeg yn yr oes fodern.